babbareedoo fi gurguddoo fi laggeenii fi bahaaroota gurguddaa kanaa fi beeyladaa fi biqilootaa fi waan dachirra jiran kana si kana jechaaf ka uume wasakhara lakum ka isiniif laaffise maa fi samaawaati wa maa fi al-ard samii torbanii fi dachii torban keessa jirtus jamii'an mara isiidhaatu haadihi ni'imaa tanarraa dubbanna

meeshaa elektirooniksii teknooloojiidhaati. Haadhi taqniyaa lan taqif teknooloojiin meeshaan teknooloojii tun hin dhaabbattu guyyarraan guddachaa deemti. Garuu meeshaan teknooloojii tun yoo riifii nuti karaa gaarii keessatti kan ittiin fayyadamnu taate kanii fi ni'imaa dhugaa san nurratti taatu. Yoo niifi meeshaan tun karaa badiidhaatii fi hamtuudhaan kan ittiin fayyadamnu taate miidhaa fi balaa nurratti taatu. Tarawna salaaltanii hin gardanii ni'imaa sanirraa allaa ghinaa Mee eenyuu keenyaatuutu ni'imaa sanirraa kaniin har'aan tana an dubbadhu takkaahu lubbuu tiyyaa fi teessa inni ittiin gorsu ni'imaa konkolaataa fi moobaayilii konkolaataa baajaaj ja'amuu fi moobaayil iskiriina ja'amu kanarraa hin lubbuu tiyyaa fi teessan gorsa mee laaltanii hin gartanii keenyaatu mee durooma makiinaa konkolaataa yaabbachuurraa baajaaj yaabbachuurraa namni irraa duroomu kan hin Hin yaabbanne ni jira hin jiru tokkoon keenya. Garuu isiin tun qananii rabbiin nu qananiiserraa hin bar dur namni qananiin meeshaan akkanaa kun kan jirre kan namni amna takka deemuuf sa'aa dheertuu fi daqiiqaa dheertuu guyyoota dheeraa fi torbaanoota dheeraa baatiilee dheertuu fi waggoota dheeraa deemee ittiin deemu yeroo gabaabaa fi guyyoota gabaabaa keessatti kan nuti ittiin deemnu ni imaatana. Duba ni'imaa tana yoo niifi nuti karaa gaarii irratti ittiin fayyadamne ittiin sowaabeeffamna. Yoo niifi karaa hammeenyaa fi badii ittiin ittiin fayyadamne ittiin dilooyna warra kafarurraa taana. Sa laalimee ni'imaa tana konkolaataa yookaan immoo baajaaj jedhamu kana taniif yeroo ammaan tanaa lafa guuttee jirtu kana mee irra guddaan keenya mujarrad numa bita malee faayidaan isiitirra akkuma faayidaa qabdutti balaa qabdi. Yoonii fi gallaallee mee dargaggoon keenya har'aan tana yoo laalle baajaayi kana irra guddaan keenya maal keessatti ittiin dalee bar binnee harka kaa'uu qofa malee ilmaan keenya maaliin akka ittiin dalagaa jiran ittiin to'achaa jirra. Gariin dargaggoo keenyaa kanii fi isii tanaan haraamiin itti dalagu. kanii fi farshoodhaan itti dhugu, kanii fi ittiin zinaa dalagu, kanii fi ittiin dhalaa tana fuudhee bakka badii ittiin geessu, kanii fi dhalaa tana fuudhee ittiin butu, kanii fi isii tanaan ittiin hatu, kanii fi isii tanaan ittiin naggadu. Ni'imaa Rabbiin silaa ittiin nuun qananiise. Kanii fi silaa isiin tuni sagaleen isirraa baatu akkuma jirtutti sirba muuziqaa qofa kan itti taate, kanii fi yeroo karaa deemtu Jaalattee osoo hin ta'in dirqamtee dhaggeeffattu akkanatti ni'imaa Rabbiin nu qananiise kana karaa hin taane ittiin fayyadamaa jirra jechuudha. Yoonii fi ammoo bobbaa fi galateenya keessatti karaa silaa ittiin fayyadamuudhaaf Rabbiin ittiin nu laaffisee fideen ittiin fayyadamuu baanne kanii fi isiin tun halaakatti nu geessuuf teessu. Addunyaa fi akhiratti. Odoonii fi isii tanaan mee laal odoo isii tanaan takkaahu ati waan badii takkaan deemtu takkaahu waan badii sagalee badii takkaan ittiin dhaggeeffachaa deemtu balaan takka yoo sirra qun si qunnamte kaatimaan tee si baddu. Siinii fi sagalee hamtuudhaan takka badiidhaan deemu balaan si qunnamte kaatimaan keessan irratti kasi taatu addunyaa fi aakiratti ka ittiin baddu. Mee ilaali ni'imaa tana itti fayyadamu jirra. Haakadhaa kullu taqniyaa akkanatti teekinooloojiin meeshaa teekinooloojii hundinuu meeshaalee qara lamaati. Meeshaa qara lama qabdu yoonii fi fay- itti fayyadama isii ka balleessu nu taane silaa hundiddana meeshaa faallaa keenya nutti deebitu. Wa in ahsanna listiqdaam yoonii fi ammoo itti fayyadama bareechinee ka tolchinu taate asbahat ka taatu Ni'ima tan ni'imaa dhugaa san ta nurratti taatu. Allatii nashkuru aleyhaa ta isiirratti galata galfachuu qabnu ta taatu. Min haadhihi attaqniyaa aydan ammaas meeshaalee teknolojii tana keessaa ta Rabbiin nu qananiise keessaa ni'imaa moobaayilii. Mee ma ilaaltee hin gartu? Dur namni akkuma baajaaj takkaahuu konkolaataalee gurguddaa ka distaansii takkaa imala dheeraa deemuu ni itti hin dandeenye. Ka namni. Yoonii fi ilma isaa haatii ilma takkaa intala isiidhaa ta kannite taatuu takkaa ta ka barnootaaf deeme taatuu ka bakka takka imala takka deeme taatuu sagalee fagoo jirtu ittiin dhageessu wanni kun ni'imaanitii qananii garuu ammoo waan silaa ammaas namni bahar gamaa fi as jiru biyya kanaa fi biyya kaan jiru ittiin fuula qilleensa